Em dixne xuya kir partiyê Kurdî ew na ne hemle tevgera Kurdî ye. Tevgera Kurdî ev kesê dî timamîn weke em niha rêbîn grupa rêbînî e, rewşenbîrê Kurd e, yanî ev kesê ser bixwa saziyê sivîl ev jî partî çeka ji wê tevgera Kurdî wextê ku em diaxirin tevgera Kurdî em ji wê çarçova partîtî û ya ku nakokiyê ku derketina û ê şêwêna gom derdikevin em bêjin û ev yani rola vayê dî jî heye û ka ev çi bi erkê xwe gereke rabin mijar ey rojana em ser diaxivin mijar her yek ji ma pê zanê ew yani ewna dikevê wê wetayê de nû mijareke gelekî giringe û ji ma hemî ka tê xwestin em karekî xwe rabin erkê xwe rabin çi bêj bikin çi yani çi ji ma tê xwestin di aliya de taban wextê gom holê meyzênî

di hindir û de çîrwa tê xwestin ya dê dûa lê derve çî tê xwestin dema min di hindir û de ez dixwazim bê di hindir wê rojavayê kurdistanê de ser asta kurdistanî di nav hêza kurd de çi ji tê xwestin û ya di ya derva û dûa nav dewletî de dûa dewletê ku em lê mesela yê pasporê kurd lê yê ku koçbarê kurd lê re yê ku têkiliyê partiyê me pêre nêzîk dibin

Yani giftigoyê çi siyasî bin, çi civakî bin, çi ji bonî rewşa milet bê, çi ji bonî êşa ku îro e, herema Kurdî tê ve derbas dibê, ev gereke hertim ji ev mijar bimînin. Yani giftigo bimînin, têkilî hertim bimînin. Bes ya mijara ku em ji partiyê Kurdî dixwazin û bi taybet ji her du beşê ku îro bêhtirê wana nakokî nava de hena û awana yani parçebûneke mezin di ne di nav xwe tenê de çêkirin di nav civaka Kurdî de çêdikirin em çi ji we dixwazin ne got weke berê wextê got hata giftigokirin û wextê got giftigo navara çêd bû got armanca me em lêvegerekê çêkin ev gelek cara min danî min dîsan ji kêm got avakirina lêvegerekê ez mînim tiştekî tobawiya û tu cara wê negihîne astekê û tu cara wê lêveger çê nebê taban gelek sedem hene û min sedem gelek danî û hûn jî zanî va sedema yek jê îdeolojiyên neweke hevin ya di dua her kes kê daxwaziyê wanayî armancê wa di hindir û dew derve jî neweke hevin ya sisiya têkiliyê wayî bi navdewletî re neweke hevin û gelek armancê diye yanî gelek sedemê dî hene govê tu cara ev lêveger çê nebê bes dikarin Giftigo berdewam bibê ku xal nadeynin yanî sê çar xala ye ku nêzîkbûnek nava de çi ew xal ji bonî pêşeroja miletê Kurd û a niha çi karî bûn alîkarîkê ji miletê xwe re bikin ew xala ser wê na lev bikin û ser bingeha wa xala karin weke gotî sazîne avakin yanî ne sazî komîtena ava bikin ku bi navê miletê Kurd biaxivê ne bi navê her partîkê her parçekê ji partiya.

nav rewşen gera dixa tiştê herî girîng tê dihana girêdanê me heremî re û girêdanê bi Kurdistanê re û girdanê bi derve re em xweşik zelal bikin yanî demokratîkê bidin herîkî gokarî bê girêdanê xwe li gor berjewandiya xwe û li berjewandiya pêşeroja miletê Kurd ser ava bike. û li ser wê astê herê bikevê wê mercê de got û dada li terefê bi Kurdî bî nebê wextê got girêdanê navdewletî çê bibin ne got ser pişta yanî parçekî Kurdî dî bê. Yani ez vê dê dixwazim bêjim û çi diplomasiya got bê kirin gereke diplomasî bikevê bercewandiya Kurdistanî timamî de ya Kurdî tenê de ne ser hesabê parçekî dî ji yanî yê tevgera Kurdî. Gereka Ez bahwar dikim yani li hevkirinek çi bibê û li ser bisekinin inu sistêma herema Kurdî em ya Rojavayê Kurdistanê gereke sistêmeke federal bê coğrafîke muhedded. Eva ha wextê ku 2014 û 2015 de Rusya ji Amerika jî ne dijî wê bûn û gelek cara dane xuyakirin û pêşgirtiya wê vê kirin. Wextê ku ser vê asta hemabana Dikarî bûn opozisyona Sûrî û dewletê ku îro dijî Kurda sekinin û dewletê girin û piştgirtiya we kirin wî bidin xuya kirin û daxwaziya tevgera Kurdî zelala. Ewa wextê ku me em ser asta xwe me vane sistêma federal di destpêka şoreşa Sûrî wextê ku destpê kir heta roja vî kê hingî Me dikarî bûm bêjin vê ino wî asteke gelekî mezin çi opozisyona Sûrî çi rejîm çi dewletê îro dijê Kurda bin yanî dewletê na yê mezin jî ku Rûsya Amerîka jî ke wê bizanibane ino Kurd xelas sistêmeke federal dixwazin di Sûriyeke îtîhadî de ji saziya sivîl û ji roşenbîra û ji va kesê serbixwe çi ji wa tê xwestin nêzîkbûnek û tevnehêv yani gotî komîtena ava bikin bi navê miletê Kurd û ew komîte raj neva proje bid neva partiyê ha û yanî par bidna rêveberiya xwe ser. Ti çi ji watê xwestin ku bidne rêveberiya xwe ser. Gereka ji war bidne xwestin yanî teqirîr na wekit bê projena bidne xuyakirin çi lawazî sistêma xwendinê û nîvsan xwendinê de û medresawa û camata de heye.

daxwaziya mala têgilekî kê me mesem mazotê benzînê tiştê wilo çima yanî ev gelek xalê dihana gereka ev saziye ha bi rastî bikno ka proje û teqrîra navê wa heyata bidna rêveberiya xweser û wilo jî kê gereka pişarekê bernester encamî niştimanî kurdî nû têkiliye te bi pasiyona sûrî re gereka ne têkiliye tebeiyê bî ne mewalî û siyadê bî Gereke têkiliyê te weke pê re bê bibme berpirsyarê miletekî û tu xwe bibîne weke hemberî wê ne. Komîtena Avakin bi navê Miletê Kurd çi komîtê diplomasî bin her asîmetê dinyayê yê ku tê de amadana ku bi navê Miletê Kurd biaxivin û û dîsa nekê mafê her sazî ke heye ku karê xwe bikê. Bes ew sazî çênabê bi navê miletê Kurd biaxivî. Yê ku wextê axiftinan çêbibin bi nav dewletî re ew komîtî ha hane bi navê miletê Kurd axivî. û ew komîte taban proje gerek ew projeya ku me behs kirî ew proje her tim jî ware bê û her tim jî kes ter wêna giftugû bê kirin. Xala di dûa ya bi nav dewletî re gelekî ev jî ez mêzên gelekî muhima gelekî girênga gereka karekî kar bê kirin ji bonî warê aborî yê va komîtî ha va kesê ha warekî aborî xweşik çê bibê gokari bin ev komîtî ha serbixwe bin û bi tey bi des bes karê ve ev tiştê ha bê yanî weke gotîm ferrex min bi erebî dibêjî re û di warê aborî de azadî ke wa hebê yanî ev ev alîkarî aborî Ne goş kesabî da astantin. Gereka bigene asna nav dewletî go av dewletê ha karîbin arîkarîke aborî bi tevgera Kurdî re bikin bi va sazîyayî Kurdî. Îro weke go em zanin tevgera Kurdî bi teybet rêveberiya xweser û herema ma Kurdî di asteke gelekî mezin de dimeşî. Teban di nav jiyana wîna de di nav koçbariya ecêvî ku hatiye kirin ji herêmê derketine û ya koçbariya ku hatine hindir û îro xemrî teqrîben dikarê bêjê museytir ser menteqê bûne ji ber ew xemriye ha sê cara weke xwe ehlê xwe anîne di mêzînê gundê xemriya gojmer tê gotin teban bûne bajar gundê kurda mana teqrîben ji sed malî maye bîst mal demeke ku serdestî heremê bûna gereke ev karek bê kirin û saziyê Kurdî yê dîtiman ser bisekin ew erdê ku di destê xemriya de erdê miletê Kurd gerek vegerê dî felahê Kurd. Aliyê dî de ez bahort kim ji rêveberiya Xweser tê xwestin ji hêza rêveberiya Xweser û ji saziya Kurdî û hemîçka tê xwestin îro kar bikin ji bonî ew erdê Kurdistanê ku hatiye standin gerek vegerê cotkarê Kurd û bi teybet vegerê wa malbatê ku dixwazin ji derve ve vegerê hinduriyo Kurdistanê. Hedef amanc ku bê plan bi plan cêr neydanîn wê hilm bi. Yani te xweşik destnîşan kir û munezematê evê em bêjin mujtema medenî bi, roşenbîr bin, ehzan bin. Gerekê projeyê wanî bedîl hebin. projeyê mesela wek te got av, kahrebe enzam çi hazir bin wek bêjin ne tenê qise bikin û rexne bikin her wiha jî program û proje amade bikin bêjin ka çi lazim e. Ne tenê ji bi gotin bi emelî îşe ê me jî ji me tê xwestin bawerê Amedê piştî vê vê vê vê nedwa te vê muhadara te em planekî çêkin ji şeş heft nuqta em giyan çi. ji çi yekê xwestin ji me wek em bêjin yan jî em çi dibînin ji bona rêveberiya xweser bi yan jî ji bona tevgera Kurdî bi giştî. Heta niha e, hereka Kurdî yani tirrê nedaye ne munazamatê mujtema medenî û ne heta kesayetiyên ku e, şiqlawaya e, siyasî hebe yan alaqatên wa hebin karin tişt najî bikin. Hê ew rê nedane wa kesa ku bikarin bi rola xwe bileyzin û bikarin gav navabijin bi navê miletê kurd. Yanî li cem hereka kurdiyê ne hizbî be ne kurd e. Ku em karibin fişarekê berdine ser çi encamê niştimanê kurdî be, çi hêzê rêveberiya xweser be û bi taybet PYD yanî. Wextê em dibêjin hêzê çî yanî yê rêveberiya xweser PYD ye ku ser dest da. Gereka asta demokratî li cem wê ferahtir bibî. Ne ne basa got axiftina xwe dibê el partî yanî el demokratî iltîhadî demokratî gereka di warê kar em namêzin wela mesela rêveberiya xwe ser serê sedî heftê jên tiştê şaş kirin. Bi sih jê baş hebû. Gerek ama da xuya davana xuya kirin sihî baş bikin. Mesela me encamî niştimanî Kurdî mesela têkiliyê wê nav dewletî tişine gelekî baş tê de hebûn. Di alî ne dî de ji kê keta keta sistêmekê de xwe kira weka mawalî tabe. Ne xwe ne dît weka berpirsiyarê miletekî. Tenê ez dixwazim ji berî ge em konibin vê tevgerê tewcîh kin ew plan pêşkêş bikin ji vê tevgerê re em li ser xwe biskin. Gelo em wek rewşenbîr em çi karî dikin? Ev yek. Munezamat el mujtema medenî çi qasa heyata tine jê doktor dibê bila e, heyata çêkin. Bila çi qa heyata tine çêkirin bila vî munezamat el mujtema medenî. Gelo hevna rast

Ez mêzên em menhecî şaşa menhecî nakeve bercewandiya meletê Kurd e. Ez mêzên min ku ser vê menheciya ku kar dikin ji ber wilo ji tê gelek şaştî di piraniya wê di mafê meletê Kurd de tê kirin bey ku bibê yanî e, e, bibê e, dadariyê meletê dî bikê. Ji ber çi ji ber meletê dî azada û daxo welatê wî heye û weke gotî hina hina piştgirtiya hî bikê milatê Kurdê ye bo bê pişta û ne azada û dewleta wî tune ji ber wilo jikê ev emamiya ha gotimi û û xeyrî mixê nefsa mîzênê de yê got xisirê gelekî milatê Kurda. Gereke xe ne ser sê xalbin sigên gereke proja ku bê danîn pêşkêş bê kirin ji hê ji Partiya Kurdî ra ji her du aliya ra wextê guftûgo bê kirin û heta jina dewletî re ew komîtê ku biaxivê weke warekî diplomasî bi dinyayê re weke gomida xuyakirin yek jê sistêma federala dibin siha dewleteke îtîhadî de Sûriye ser ku ez îmanê vê Sûriyeyê îftiradî nakim ez xud mêzênim û gereke asta Kurdistanî hin hino carna em biaxivin ji ber ku û wextê ku min axivin em rewşenbîrîkê dixine mêjoka miletê xwe Kurd de

Hêviya ma ku ev tertîbek îade tertîb ji vê mesela ma va va çebi va grûpê civaka sivîl ku em karibin tertîbekê ji karê xwe re bikin heta bigine hedef. Çi karê ê piştgirtiya wê nê aborî nebe ew kareya jî bêrdewam nabe. Ji bo wilo ez dibêjim inu emero li xwe vegere

Bi rojane qediya me dinyê disekine. Heger sibe çê bibe, ihsaek çê bibe, دوێ منطقا me de kî ji me re kê ji kê bêtir e em timî li xisarêne ez bi hêvî me ge em karibin belkî em karibin eleqel welew bi halek nazarî jî ge em karibin ka em karin çiş xelkêr bira bikin ge evê peneberiye em karibin heta cihê xwe de ez spasya dikim vêşterayê şekî gelekî giringa ya herî giring گو ev aborî rola xwe di koçbariya Kurdî de jî lîstiya weke gote daxuya kirin. Wextê ku min gotim ku em gerekin projeya yanî rexna li rêveberiya xweser bikin da bingeha jiyanê li wê dê xweş bikê çiş karevê vê çiş avê vê çiş jiyana mileta vê çi rê vê çi medrese bin wextê ku evna piçkî bingeha vê xweş bikê belkî parçekê ji wê koçbariyê bisekinîn. Weke te daxuyakirin ev di dîrokê timamî de heye. Koçberî di du halat de çêdibê. Ya ema ji ber şer û ştirsa baz didin ya ji ber çîbûnê baz didin. û herema me Kurdî her du tê de hana. Em wek em wek rê bîn em karin ji kê bixwazin pere û ji bo çi? Yanî hîn me dewlet ji xwe re tehlîl nekirî yek

Ke ku giş ji Reqa hatin. Reqa giş DAIŞ bû. Temam. Yanî Sine ne. Yanî li cem me ê ku Sûrî hukm dike Elewî ne. Yanî ekî dil neketin Sinê Reqa de ne wilo ê navê wa xemir. Çima li wa nexist? Ma karî bû li wa xista. Na ji ber ku Tirkî hebû. Tirkî xwestiye ku

Bi leqeba Kurdê Rojava û Kurdê Bakurê Kurdistanê bi vî bin xweş çi guê fêm bikin. Wa illa wextê ki ji roja Li ser babeta me bavê Celadet li ser envanê babeta me ji kerema xwe re. Eqber opportunity weke bi îngilîzî bêjin mecal ji we re hat û piştgirtîka na dewletî hat ku wê sistêmê biguherin wê beryara ku weqean dî ji wê re bêhilînin. Siyaset

Bihêlêne û bê jî xemriya sar çavên hûn li vê dêne herva û şerra û tinkarî nabert min we lê ev erd ne erda we ye, erda miletê min î kurd a. Dijminê me ji me bi gelekî zanetir bû û bi destê me şerê me dikir û em pê dişkenandin. Vê ca ez bihêvî me çi xebateke ku werê kirin

Ev alîkariya ku sed dolar ji me derve tê û her keskî malbatekê xwe dî dike, ev demkiya roj bi roja pêşeroja heremê nayê avakirin. Praktîs yanî weke gote gotî nas nas li li emel mel hel hel rêveberiya xwe ser bi encamê neştimanî Kurdî re bi alîkariya herema Kurdistanê re proja xwe bidê Amerîkaya û Rûsya êno lazim e hûn vê herêmê ava bikin. û bike proje hertim ji kê giftugoya bare bike ser bike. Şanda Amerîkî li hundir wê bi rêveberiya xwe ser li wir a rojana vê şta radiyê bêjê de. Bi taybet wê bigihêniyê de. Ew evê li derva Warê diplomasiya, warê koçberiyê, warê alîkariya ji dir veye. Wê tu guhertinê nekê ev pêşeroja avakirina heremekê ew bêlê piştgirtiya dewleta ji pêşeroja miletê Kurd re bêkirin. Îzen piştgirêk li Kudê de ye, piştgirêk li Hindurû de ye. Cem herema Kurdiye rêveberiya xwe ser e. Peyedê bi vî karî ne rabê îzen weke te gotî hel nîne û û pêşe roja wêne motorsîke mezin ser heye. Sûrê me germ dirêj kir ez bawer dikim ava hel hel taban niha saniye gelekî ji zora

Menî ev tiştên ser erdê hemû qebûl kiribana. Ana çima em îqlîm çiqo axta hene? Bes em zanin pê berê li Kurda wekî yanî tiştekî ji Kurda ava dikin her tiştî tê daqurtandin. Lê musîba herî mezin em nizanin berê me ku de ye. Ev tev heyata me yê rojane ketî metirsiyê de. Ev hicra ketî yê asta a herî dawî. Rojane hûn dibînin terelamê lê çend hebdirin û çend tên kuştin û çend dixwazin herin û bi dest wan nakevi yanî weda gelkî xerab e. Lê ez dibêjim wê evana tev di tev di bihata daqurtandin lê bes ma zanîba wek kurd di berê me ku de yê. Evaya ev gelkî me winda kiriye. Sûrî afû bikin ez. Na xweşka Şems şegaliyate cihê xwe de bi rastî wextê ku min got inu gerek poja hêza kurd Federaliya Kurdî bê bi cografiya wê ne û bê hedidandin herema Kurdî. Demeke avakirina heremeke Kurdî bi Kurdistanî bê. Serçavê me ereb tê de bin, kî tê de bê, bes wextê ku navê Kurdistanî bê demeke ku gelek mukewînatê dî ji wê di hundirûyê de hebin. Bes proje avakirina federalîkê di dewleta îtîhayî de hingî em jî bizanin li derve jî û li hundir û jî bizanin û ev armanca avakirinê heremeke Kurdî ye. Weke vê çil û armanca herema Başûrî Kurdistanê Kurdistan yanî pêşe rojayê ne xuya ye û hatiye avakirin. Ev jî gerek hevê xebera te ye

Kes ji me ne feqîr in. Wek Doktor Rifai got, em giş xwedî îmkanîyat in. Heta ji îmkanîyatê madî jî yanî zam ê zwanan ez dikim yanî kêm zêde wezîyê giş e baş e. Îştegalîyê wek giş e, axaftinê wek giş e gelekî xweş bûn û gelek çareserî we danîn bi şekilekî atifî, bi şekilekî romansî, bi şekilekî. Na na na ne romansî ne atifî. Ne deqakê deqakê Doktor. Lê her çareseriyek her çareseriyek divê em zaribin pê bê çend aiq jê re hene. Heta tu vê çareseriyê bi tê xiwarê praktîkê de pê pê hesabê hezara çi qasî wê re dawê bikin çi qasî wê pêşayê bisekin çi qasî astengajê çê bikin. Anha we We behsa we behsa civaka sivîl kir. Civaka sivîl bi sedê munezemata li cem hene. Lê not muhemmeşin. Kes guh nadin wan. Kes guh nadi akad yani ka ana van bi hevre diştegrin û bi biştegarîk mes'ûl. Bes ya hiltera

Em ne li bendê hîç kesî ne, ne bi rehmêl me bikin, ne bi çavê çi dibêjin, keramê û çi gel me binirin, ne jî wefadariyê bi hîç kesî naxwazin. Em bi xwe wefadar bin, bi bîr û baweriyê xwe. Hew, tişkî din ne. Ew jî însan in, em jî însan in. Lê ge em ji xwe bawer in, em ê têkevin qadê em ne bawer in, em ê ji xwe Qewet, qeweta te çi qas e dektor, qeweta te çi qas e? Wek ana Doktor Faî got, qeweta me bê sînor in. Qeweta me bê sînor e. Ez ê nûmîneke dîrokî ji te re bêjim. Miletê Kurd ev heya sed du sed salî di bin zordestiyê de ye û çar pênc sed şeş sed salî di bin împeratoriya Osmanî û Sefewî de bû û wêranek nemaye bi serê miletê Kurd nehatiye. Ti di mêzê eglebê miletê herêmê heme zimanê xwe ji bîr kirin û hûn dabûne.

Ke em piştgirtiya hev nakin. Yekî got karekî dike em alîkariyê fêr nakin û em wî tehk nadin her tim em hevdu kêm dikin. Gerek em piştgirtiya hev bikin. Em hevdu zirag rast e şaştiyê me hene, rastan min dibin dest hene, gerek e niha dewleta me hebane, bawer ke got dewleta me îro hebane ji bedla em çil pêncî milyon bin em î sed milyon bane. Ev tiştekî normal e. Îmkaniyatê Kurdî gelek in, gelek gelek in. Bes bi rastî em xwe kêm dikin ji bo ku em pê dihisihin û gereka em qeweteke heqa sî mezin û dewletê biçûcik serdestî me ne em vêna me têşênî. Ji ber wilo jikê rast e belkî em ne gelekî hedarî ne weke dewletê hedarî ji ber ku em gelekî dindest de mane.

û bûyî qel şûter ku dijmin ketiyî nav me de me piçikî dûrî hev dikir. Piçikî ha ne gelkî. Lê me ez karim îtîmadên ser gotina Doktor Rîfaî bikim eno yekî Kurd tine Kurdistanê naxwaz. Giş dixwazin. Bes lê em dixwazin her yek bi tişkî wê rok bê ez tim dibêjim Cihû û Ereb li hevdû hatin bi cumlak la me erd muqabîle selam. Wê rok bê yek baskê xwevek û cumlak lamebêj û emêk dû kevin wê Kurdistankê ji mer çêkir. Û hêvîdar dikim bi şeklikî pratîk yanî ew tiştna ku em bînin anînî ser ziman em wekî bernameceyekî deynin demê pêj de yanî û ser bişixulin. Dest xweş. Temamen ev jî hedefê me yê. Em ê înşallah nêzîk çêkin û mê van tiştê ku Doktor Mahmûd got, tiştê Doktor Rîfai got, mê bikin wek ku dibêje projeyek biçûk binivsandin û ji îro pê ve hemû tiştêk em bêjin em ê ji dest pê bikin cîbicîkirine.